hello avuxeni vaxakanda ta kava lamanene khenso swinene kwemi dyondzo ya le ka nkani lowa gingirikani vito ra mina hi mina mandla le gere gingirikani wa ka maxavani khenso swinene um namuntlha hi lava ku endla viewing session like you see in the title is called viewing session you know we have um, listening session this one is a viewing session wesibugibini famba na sandle na waya lawani va kha va ku um baby shower se endla viewing session ya yona na swi tiva ku se ku ta na ti-viewing session to tala ngopfu laha handle anyway a hi tweni ku va hi khomele yini hi baby shower um na swi lava ku endla na mr post video mara na chava ku ri ku na ti-copyright issues you know i hope ku na ni le ka leyi ni nge kumi ti-copyright problems because

and eh, ya mr post na swi lava ku yi endla na yona madlokonya video mara na chava ni chava ti-copyright strikes a ni swi tivi ku ma nga ta ni xavelelela ku va nga ni beat copyright strikes because my intention is not to own their material it's just to celebrate the art in terms of music you know and celebrate and critique and analyze talk about it just create conversation you know a swi bohi nkarhi wun'wana ho vulavula just ku va hi va na that thing or hi vulavula nyana hi swona swilo leswi hi pfulela mahlo kun'wana wa twisisa na ku va hi people i want people to usually think outside the box usually loko ni ta tixo letiya sometimes some of the things i say here ni va ni kha ni swi tiva ku nhlamulo yihi hi yini no ndla hi vomu nkarhi wun'wana so

mara laha ka video a va lelangi loko hi languta tiktok videos leti a ti kha ti trenda a a va a kha a lela so the people the tiktok tiktokers were literal about the song but it looks like the song the the the, the storyline in the video swa tikomba ku ku na conflict because mhani loyi yo huma a nga lelangi mara risimu ri le ku leleni interesting mina ni langute na ku minduku swi nga ndeka mi nga vuyi mina ni langutele na ku minduku swi nga ndeka mi nga Man, vuyi man loyi a nga lavi no twa she doesn't even wanna hear anything risimu leriwani the woman that is singing sandland is very polite va le ku leleni ku mi nga ni languteli papa swi nga endleka ni nga vuyi mara ka video mhani luya yo famba ende ke ni ma swi vona ku nuna laha yima ku a ya kwini se ku humelela yini se ku se se xi n'wi komba ti-pampers hambi pampers hambi i i i yini sweswi hambi ti hambi pampers hambi ta ku cinca sweswi a hi swi tivi okay let's talk about the visuals so far it's 30 seconds so far ne i love the visuals grade grading ti-colours ti kahle is it colorization va ni twa no mara byi mi nga ti ti ti-video editors mi ta hi byela la ku ti ti ti grading is beautiful you know ti-filters leti nga tirhisiwa is beautiful video leyi ti komba yi shutiwe hala kaya hala kaya hala hala makaya hala ku hala ka malamulele loko ni nga hembi ya.

kuna kuna kuna contradiction i love this i actually love this despite the fact that the location ya manson glen is quite questionable but ku hlantswa swibyi laha ka manson glen a yi a ya ti-sign ta kona a ti tikombi nga ri ti vulavula hi ku hlantswa swibyi swo dyela la phamela ko vuswa eyi swilo swa fana hinkwaswo hayi guys ku hlantswa swibyi swini lawa ku because ku hlantswa swibyi ah, ah, laha ka ri swatswa

a i kwini yena swi vula ku loko video leyi yi xuxiwa yehe a nga ri kona because we just see crowds mara munhu la nga ku yimbeleriwa xinuna sweswiwa a hi n'wi voni cause that is not western community so far maybe yena waya.

They should have avoided the dancing mara va endla ti stories like telling the story like the like how they started kusuka andlwini loko mhani loyi a pfula nyangwa huma famba nga lelangi ivi n'wanuna ku ya kwini you know and then now here this is beautiful these are beautiful visuals but then when you compare this to this a swi fani a swi fani a a a swi a swi ixi ti-visuals letiwa ti endlaku video yi hansi ngopfu hi vonika ta mina swi tekeni kahle na kombela mi nga fona u yona heta ku dya tori this is what i want to see i wish this video was done like this throughout

hi nga vi endla swilo swa obvious ku ha swi tiva ku a swilo swa xichangana ha swi tiva ku ka ka music video ku ta cuna xibelani you know this video needed this i wish it was like this throughout and or a little bit more but this works timali letiya ta cina hayi hayi hayi hayi hayi maybe this is where we could be ha- be having the dancing. Masan Glenn should be doing a, a more like a story kind of storyline, storytelling kind of movements, like motion pictures, not vamba lexibelani va kha va va tikomba va ri ku cineni you know

guys i'm not sure about this visual star that the crowd this crowd i don't know what they're doing i know ku team ya ya west mkimeti vala ku huma ka video mara is this visual necessary i don't think it's necessary the way it was shot

ti-visuals ta la la ku huma ku west mgimeti they're nice i don't know ku swi swi xutwe on different dates i don't know mara they're nice mara this setting ya la n'wana mines and land i'm not sure about it there's no story line there's no storytelling there it's just her acting the the lyrics

you know that's why video leyiwani reveal something about the song ku ri it looks like risimu leriwani ra baby shower ri vulavula ngopfu hi hi mjolo kahle kahle i nga ri vulavula hi vugangu baby shower kahle kahle now it's telling us something the video is revealing things ku ri kahle kahle risimu leri eh, it's not really about the baby shower like we know it i mhaka ya vugangu It's a nice video eh, eh, nevertheless and it makes sense loko ku ri keni eh, risimu leri ra vulavula hi mhaka ya vugangu because loko loko hi hi vone ti-signal ta loko mhani sandleni va hoxa ti-lyrics ta vona va kombise ku ri swi nga endleka ni va pfuna ku hlantswa swa hlantswa welsh and then showing this area swi nga endleka ni va pfuna ku hlantswa swantswa I like the video though. Um, I really like the storyline.

ti ti TikTok videos leti a ti kha ti trend-a ti kombisa munhu a kha a hlantswa hlantswa hlantswa um swibye a a a sink-ini before a kha a lela a kha a famba laha a xi lelanga xo huma xi famba u ti kuma ku ri ku xaveleni which brings a bit of a discord um when you talk about the song and the baby shower cause ka baby shower risimu ra kona i munhu wa ku i le ku leleni kahle ka leriwa ka la ka video nga le ku leleni o famba o huma a famba anyway mi swi vonisa ku yini n'wina like the video dislike the video